Awle, hemi hi kan dawr Grace one three six chu a ni a, umm hei September thla chung hian kan in discount dawn a, tun atang hian kan inbuatsaih lawk a ni, chung vel neuh neuh te chu kan rawn ti lang ang a, dawr dang hrang hrang te nen kan rawn ti lang ang a, eh an dawr thawmhnaw te en duh bik deuh te kan nei nih chuanin a hran pahin a mal in dawr mal kha kan rawn ti zel ang aw. Awle, hei hi J&J Floral a ni a, ih pangpar leh a khawina hmanrua chi hrang hrang te ih chi kim deuhin an zuar in an an mahni hi China ah ngei kal in an bungrua te hin la a, Bangkok leh China China hi tam zawk a ni a, an pangpar te hi hmuh nawm in mite titlai em em a ni rawn pan ve theuh ula, Solomon's Cave. Ehh ground floor ah an awm a ni J and J floral te hi maw pan chi tak an ni hei luh ringawt pawn mit tlai em em nghal ta ni maw. Awle hei hi H&M collection a ni a mipa thawmhnaw an zuar deuh a hmeichhia pawh an zuar thauh a an pheikhawk te ehh an jeans te. Ahh an thawmhnaw hrim hrim hi China atanga an lak vek a ni a, a quality hi tha thei em em a ni maw, han bel chiang ve chin ula, lo kal ula, first floor ah an awm a ni maw Solomon's Cave. Hei hi Lonnie Kids a nia, naupang thawmhnaw dawr a ni a, pheikhawk atanga kawr mipa leh hmeichhia an nei kim vek a ni, he mite pawh hi ihh China atanga an bungrua hi an lak vek a ni a, belchian a dawiin an quality hi tha em em a ni maw. Flamingo hei pawh hi ehh naupang thawmhnaw dawr tho a ni a mipa leh hmeichhia an nei chi kim hle a ni hei kamis te jeans te kawrfual te an nei vek a ni Genesis fashion a ni a tah pawh hian in thawmhnaw lal thei em em a umm an ni pawh hi China zin reng an nia hei an pheikhawk te ehh an thil hrim hrim hian belh chiang a dawl hrim hrim a ni an mahni hi maw. a nalh thei lutuk. Nu ho tan bik hian a mawi leh zual, nula tan pawh. Solomon's Cave ground floor an awm a ni. Voh bik an nia, anmahni hi kekawr an nei nalh thei em em a ni. Solomon's Cave ground floor an awm a, kekawr bik hi an nei nalh em em a ni ka tih tawh kha chuanin top te tiang te pawn a nei a. Thlang lamah khuanin anmahni dawr tho a awm a, ih chu pawh chu tah pawh chuanin thawmhnaw nalh deuh deuh an zuar tho a ni maw. Nu tawp te, nula tawp te, pheikhawk te nalh deuh deuh an zuar a ni. Solomon's Cave ground floor ah tho an awm. Umm Philip collection a nia. Ahh sweater te, umm jeans te, pheikhawk hi nei nalh em em a. An mahni hian jeans leh pheikhawk bik hi an nei tha in an an nei nalh em em a. A quality tha thei em em bawk a ni. Solomon's Cave ground floor ah tho an awm aw hemi te pawh hi. Kids in a nia ehh naupang thawmhnaw chi hrang hrang an zuar a cute thei deuh deuh te ehh mipa leh hmeichhia atangin an an nei vek a an nei nalh thei em em an ni nihhi maw pan chi tak an ni first floor an awm thung solomon's cave first floor an awm a kids in a ni kenrose a ni a umm-- Pheikhawk te, bag te, top chi hrang hrang an ni pawh hian an zuar a, ahh Solomon's cave first floor an awm a, umm nu ho tan phei chuan pan chi tak an ni hei, nu top leh pheikhawk vel an nei nalh thei sia, pan chi tak an ni aw, scooty an siam lam aw, nail extension te pawh an ti a ni. ZD Garments tah hian mipa thawmhnaw chi hrang hrang an zuar a, a quality tha in a mawi hlawm em em a ni he mite dawrah pawh hian maw ih mipa ho kha tlangval te pa te kamis te jeans te eh chi hrang hrang an zuar a thlachhek ah pawh hian in jacket an nei nalh fal thei bik em em a ni maw lo pan ve theuh ru first floor Solomon's Cave ah an awm aw. Awle, khang ho dawr hrang hrang kan rawn tih lan bakah khanin dawr chi hrang tam tak ala awm a ni maw? Chung ho chu eh kan la rawn ti zel ang a mahse khang ho kan en bikah khanin eh inthlawr beng duhna deuh te kan nei nih chuanin kan kal tha leng a, kan ti tha leng a. Salmons Cave hian discount lo nipui September thlu September tha chhung zawng. kan neih dawn latah chuanin lo leng lut ve ula mipa leh hmeichhia naupang atanga puitling thlengin eh thawmhnaw chi hrang hrang tah hianin umm kan zuar a hei eh silver te thleng pawn a awm a ni maw chuan parlour te beauty parlour te eh kut in siamna te mihnhmul siamna te tiang hrang hrang kha a awm a lo leng lut ve theuh ula min rawn dawr theuh dawn nia discount lai chuan eh in rawn lan fuh chuan a tlawm thei teh mai nia umm se september tha chhung zawng discount hi awm dawn kan tih tawh kha maw. a hlawk thlak thin teh mai nia, nakinah kan rawn ti leh ang.